Il-Papa Franġisku jsemmi tentazzjoni oħra illi l-operaturi pastorali aħna l-kol għanna noqogħdu attenti minna u dinija jgħid le għal gwerer ta' bejnietna. Isemmi li f'diversi postijiet fid-dinja hemm konflitti u gwerer bejn in-nies, jistgħu jkunu gwerer kbar li nisimgħu fuqhom fl-aħbarijiet, imma anki konflitti li niltaqgħu magħhom fil-ħajja ta' kuljum. U jgħid, Hija ħasra meta din tkun proprju fil-Knisja, fl-ambjent tal-Knisja, meta aħna niltaqgħu ma' dawn il-konflitti li jagħmlu ħsara fl-ambjent tal-Knisja. U għalhekk hu jagħmel din is-sejħa importanti lill-insara biex jagħtu xhieda ta' ħajja tassew fraterna, ta' ħajja tassew ta' mħabba li tkun għalhekk xhieda anki għas-soċjetà. Jgħid minn xiex għandna noqogħdu attenti minn fejn jiġu dawn il-konflitti u jsemmi pereżempju l-għira. Jgħid attenti għall-għira. U hemm qed isemmi punt tant importanti li aħna l-operaturi pastorali rridu noqogħdu attenti għaliha lejra għax lejra hija bħas susa illi tnawwar minn ġewwa u li ġġagħlek għalhekk tħares lejn ħaddieħor flok tirringrazzja 'l Alla tas-sabiħ tat-tajjeb tiegħu jew tagħha tibda tgħir u inti għalhekk tnawrek ma tħallikx tassew taqdi l-missjoni tiegħek. U din hi tentazzjoni reali ħafna fl-ambjent anki tal-Knisja kull fejn hemm il-ħidma tal-Knisja. Tista' tkun u jsemmi anki fil-komunitajiet reliġjużi, pereżempju jridu joqgħodu attenti anki mill-mibegħda, mill-malafama jew kalunja, jiġifieri li inti tgħid xi ħaġa li tagħmel ħsara lil ħaddieħor u fuq dan il-Papa jinsisti ħafna. Din tal-gossiping jgħid jgħid hemm irridu noqogħdu attenti l-kliem kultant żejjed li ngħidu illi fil-fatt jagħmel ħsara fil-ħidma tagħna fil-Knisja. U dan kollu irridu noqogħdu attenti minnu għax ifixkel dak li hu fil-qalba tal-ħajja nisranija. Isemmi l-Papa dak li qal Ġesu Fl-aħħar ċena li talab mid-dixxipli tiegħu, fil-fatt jsemmiha Ġesù ħames darbiet, rari f'diskors isemmi l-istess ħaġa darba wara l-oħra ħames darbiet, fejn jgħid ħa jkunu huma lkoll ħaġa waħda, qed jitlob għad-dixxipli tiegħu. Ħa jkunu huma ħaġa waħda kif inti Missier fija u jiena fik, ħa jkunu ħaġa waħda biex id-dinja temmen. U għalhekk jagħmel dan l-appell lill-komunitajiet Insara biex joqogħdu attenti ħafna minn din it-tentazzjoni tal-konflitti tal-gwerer minn ġewwa. Huwa proprju meta noqogħdu attenti minn dan li aħna nistgħu eh, nagħtu xieda ta' ħajja fraterna, ħajja ta' mħabba, Kif kien semma anki l-Papa Ġwanni Pawlu t-Tieni fil-Ittra Appostolika fil-bidu ta' Millenju Ġdid, kien qal li iktar ma aħna anki meta nħarsu lejn l-oħrajn, naċċettaw nirringrazzjaw il-Alla tad-doni li tom mhux biss għax tom lilhom imma permezz tagħhom għax Tom anki lilna. Iktar ma nagħmlu hekk, iktar aħna nkunu qegħdin naħdmu kontra t-tentazzjoni tal-ejra, tal-mibeda, tal-konflitti bejnietna. Il-Papa jgħid għalhekk kemm importanti li naħdmu biex ma nħallux min itelfinna il-ferħ tal-imħabba fraterna.